Ырӑ кун пултӑр пурне те. Паян эпир сирӗнпе Сӗнтӗрвӑрри тӑрӑхӗнче ҫуралса ӳснӗ чӑваш ҫыравҫисемпе сӑвӑҫӑсен пултарулӑхӗ пирки калаҫӑпӑр. Ку тӑрӑхра ҫыравҫӑсем тата сӑвӑҫсем питех те нумай тухайман, анчах вӗсен пултарулӑхӗ чӑваш литератури историйӗнче питӗ тарӑн йӗр хӑварнӑ. Хронологи йӗрӗпе пӑхас пулсассӑн, чӑн малтанах Золотницкий Николай Иванович пирки каласа хӑварар. Николай Иванович Золотницкий Пиндесакӑр ҫӗр ҫирӗм тӑххӑрмӗш ҫулта Урхас Кушкӑ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче вӑл Хусанти университетра вӗреннӗ. Чылай хушӑ шкулсен Хусан кӗперничи шкулсен инспекторӗ пулса ӗҫленӗ. Николай Иванович Золотницкий чӑваш чӗлхе пӗлӗвӗнче ытларах ӗҫленӗ ӗнтӗ. Вӑл иккӗмӗш чӑваш грамматикин авторӗ. Ку грамматика заметки для ознакомления с чувашским наречием ятпа печатленсе тухнӑ. Ҫак грамматика ӗнтӗ вырӑс тӗслӗхӗпе йӗркеленӗ пулсассӑн та пӗрремӗш грамматикӑпа танлаштарсассӑн кунта ҫӗнӗлӗхсем тата ырӑ енсем питӗ нумай, мӗншӗн тесессӗн ҫыраканӗ чӑваш пулнӑ тата вӑл чӑваш чӗлхине питӗ лайӑх пӗлнине пула чӑваш чӗлхи чӗлхи уйрӑмлӑхӗсем пирки Николай Иванович Золотницкий ҫырнӑ иккӗмӗш грамматика вырӑсла заметки для ознакомления с чувашским наречием ятлӑ. Чӑваш ҫынни ҫырнине пула ҫак грамматика, пӗрремӗш грамматикӑпа танлаштарсан чылай ырӑ енсемпе пуян. Чӑваш чӗлхи уйрӑмлӑхӗсем пирки тӗплӗнрех, тӗрӗсрех каласа хӑварнӑ шухӑшсем пур. Тата калаҫҫӗ пуҫласа Николай Иванович Золотницкий чӑваш чӗлхинче ӳ сасӑ пуррине асӑрханӑ, ӑна хӑйӗн кӗнекине кӗртсе малашне те усӑ курма хӑнӑхтарнӑ. Тата тепӗр пӗлтерӗшлӗ ӗҫ Николай Иванович Золотницкий ҫырса хӑварни вӑл корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других племен. Вӑл пин тесакӑрҫа ҫитмел пӗлекемӗш ҫулта тухнӑ, Хусанта пичетленсе кӑларнӑ, пичетлесе кӑларнӑ. Ку словарь чӑваш чӗлхин пӗрремӗш этимологийӗ словарӗ шутланать. Золтнинский тӗрек чӗлхисене, финогор чӗлхисене тата ытти Европа чӗлхисене питӗ лайӑх пӗлнӗ. Ҫавӑнпа хӑш-пӗр чӑваш сӑмахӗсем ытти тӗрек чӗлхисемпе, финногор чӗлхисемпе пӗр пек пулнине асӑрханма пултарнӑ. Вӗсене пулӑвӗ ӑҫтан пулса кайнине, хӑш сӑмахсемпе пӗр пекрех пулнине вӑл кӑтартса пама пултарнӑ. Тата унсӑр пуҫне ҫак словари, словарь пайӗсӗр пуҫне Чӑваш фольклорне, ача-пӑча фольклорне типчесе ҫырнӑ. Ӗҫсем те иккӗмӗш пайӗнче пичетленсе тухнӑ. Унта тӗслӗхрен тата куҫару тексчӗсем те пур. Вӑл Тутаров, Кӑркӑс тата Алтай фольклорӗнчи пӗрер текст илсе чӑвашла куҫарса кӑларнӑ. Тутар тата Кӑркӑс фольклорӗн Тен, юрӑсем илни вара ҫав юрисене пӑхсассӑн вӗсем чӑваш халӑх юрисене питӗ те ҫывӑх пулма пултарнине курма пулать. ытти тӗрӗк чӗлхисене лайӑх пӗлнине кура чӑваш чӗлхи чӑнах та тӗрӗк чӗлхисен шутне кӗрет тесе вӑл сӑмах этимологине ӑнлантарса пани урлӑ кӑна мар, фольклор тексчӗсене куҫарни урлӑ та ӗнентерме тӑрӑшнӑ. Чылай хушӑ каларӑмӗ те Николай Иванович Золотницкий шкулсен инспекторӗ пулса ӗҫленӗ. Вӑл чӑваш ялӗсенче шкулсем учас тӗлӗшпе ӗҫленӗ тата ҫак шкулсенче ачасене вӗрентнӗ чухне тӑван амӑш чӗлхине усӑ курмалла тесе ҫине тӑнӑ. Мӗнле каласса чӑваш чӗлхи урлӑ ачасем ҫӗнӗ пӗлӗве лайӑхрах йышӑнаҫҫӗ тенӗ. Ҫав шкулта усӑ курма тесе чӑваш кӗнекине тата чӑваш календарьне хатӗрлесе кӑларнӑ пулнӑ. Вӗсем темиҫе кӑларӑмпа та тухнӑ. Золотницкий Хусанта вилнӗ, ӑна Аркск ҫӑви ҫине пытарнӑ. Тата тепӗр ҫын хронологи тӗлӗшӗпе пӑхсассӑн Золотницкий хыҫҫӑн вӑл Михаил Федоров пин те сакӑршер хӗрӗх саккӑрмӗш ҫулта ҫуралнӑ Хурапха ялӗнче. Вӑл Самар учи Самарти учительсем хатӗрлекен семинарие вӗренсе пӗтерни вара ӗмӗр тӑршшӗпе хӑйӗн пурнӑҫне хӑйӗн ӗҫӗ-хӗлне вӗрентӳ ӗҫӗпе ҫыхӑнтарнӑ. Чӑн малтанах вӑл Пичурина салинче шкулта ӗҫлет, Карен Цареево Кокшайск хулинче шкулта ӗҫленӗ, ачасене пӗлӳ парас тӗлӗшпе ӗҫленӗ. Вӑл шкул программине пуянлатма та тӑрӑшнӑ. Вот унӑн литературӑра хӑварнӑ чи паллӑ хайлавӗсенчен пӗри вӑл Арҫури поэма. Тӗпчевҫӗсем калаҫҫӗ, Ҫак Арҫури поэмӑна вӑл Александр Сергеевич Пушкинӑн «Метель» ятлӑ сӑввипе паллашнӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ пулӗ тесе кун Пушкин сӑввинче пӗр ҫул ҫӳревҫӗ ҫил-тӑмана лекет те лашапа пыраканскер вара ҫитсе аташса кайса пӗтет, питӗ шикленет, питӗ хӑрать. Ҫав вӑл шикленни хӑранине ун туйӑмӗсене сасӑ урлӑ та, повторсем урлӑ та питӗ илемлӗ кӑтартса панӑ. Ҫавӑн пек хайлав куҫараска Чӑваш Енӗн вулаччӑр тесе хавхаланать Михаил Федоров. Анчах та унӑн Пушкинӑнни пекех чипер илемлӗ пулса тухмасть. Вӑл вара Чӑвашсене ҫакна евӗр халапсем пурри пирки аса илет. Уйрӑмах ар ҫури пирки калакан халапӗсене вара унӑн ар ҫури ятлӑ поэма ҫуралать. Ар ҫури поэмӑра тӗпрен илсен чӑваш ҫынни Хведер пурнӑҫне сӑнласа кӑтартни урлӑ ҫак вӑхӑтри чӑвашсем еплерех пурӑннине, мӗнле шухӑшлӑ пулнине, вӗсен ҫи-хӗлӗ еплерех пулнине каласа кӑтартнӑ. Кайлава баллада тесе чӑн малтан Михаил Яковлевич Сироткин калать. Вӑл ӑна пӗрремӗш тӗпчекенӗ, литература анине кӗртекенӗ пулнӑ, ӑна вӑл вырӑсла та куҫарать. Ҫак поэмӑра Михаил Федоров хӑйсен тӑрӑхӗнчи вырӑн ячӗсене питӗ активлӑ усӑ курнӑ. Кунта Астӑватӑр поэма сюжечӗ тӑрӑх вӑл Урхас кушкӑ вӑрманӗ пирки те аса илет, чипер уй пирки те каланисем пур. Тата пысӑкрах пӗлтерӗшлӗ пайӑр ятсенчен Ишекри чиркӳ пирки калани пур. Ӗнтӗ вӗсем чӑн пурнӑҫра тӗл пулакан реаллӑ географи талккӑшӗсем шутланаҫҫӗ. Карттӑ ҫине пӑхсассӑн вӗсене ӳкерме тупса палӑртма та пулать пек туйӑнать. Типчене тенӗрен Михаил Федоровӑн Арҫури ятлӑ поэмине хӑй вӑхӑтӗнче Виталий Григорьевич Родионов питӗ тӗплӗ тишкернӗ вӑл ятарлӑ кӗнеке ҫырать Михаил Федоров Арҫури ӑнлантарӑвӗ. Кунта кашни сӑнара, кашни сӑмахӗ мӗнлерех пӗлтерӗшлӗ пулнине, кашни сасси мӗншӗн тӑтӑшах тӗл пулнине Ӑнлантарса парать вӑл миҫе редакци пулнӑ ҫак поэмӑн. Иккен ҫырнӑ хыҫҫӑнах вӑл ламран лама сӑмах вӗҫҫӗн ҫӳренӗ, пӗри тепринчен ҫыра ҫыра илнӗ, ҫырса илнӗ чухне кашни мӗн те пулсан сюжетне улӑштарма е сӑмахӗсене улӑштарма пултарнӑ, вара ҫавӑнпа ҫак поэмӑн темиҫе редакцийӗ те пулнӑ. Вара пин те тӑхӑрҫӗр саккӑрмӗш ҫулта Чӗмпӗрте Иван Яковлевич Яковлев Уҫнӑ Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӑл чӑваш юмахӗсемпе преданийӗсем ятлӑ кӗнекере Нарспи поэмӑпа пӗрле пичетленсе тухнӑ. Унта, паллах, унӑн авторӗ кам пулнине калама юраман пулнӑ. Тӗпчекенсем тенӗрен тата хӑй вӑхӑтӗнче ҫак поэмӑпа тата чӑваш сӑмахлӑхӗнче ар ҫури сӑнарӗпе Николай Ешенте те кӑсӑкланнӑ Тен, ун витӗмӗпе, тен, унпа та мар, вӑл ҫуралман ача сасси ятлӑ поэма ҫырать кайран. Самана витӗмӗ те пулнӑ пуль поэмӑна ҫырма хавхалантараканӗ. Енчен те Михаил Федоровӑн поэминче эпир ар ҫурие сарӑмсӑр вилӗмпе вилнӗ ҫынсен чунӗсем куҫаҫҫӗ тенине куратпӑр пулсассӑн, Николай Ишентейӗн вара поэминче иккен ҫын чунӗ, ача чунӗ ҫураличченех ӑна вӗлернӗ пулсассӑн куҫма пултарать. Тата тепӗр вӗҫем пек интереслӗ шухӑш та каласа хурас килет. Енчен те пирӗн ачасем чӑваш пулса ҫуралаҫҫӗ пулсассӑн хӑйсен шухӑшӗсене кайран э, вырӑсла вӗрентнине пула вырӑсла кӑна калаҫҫӗ пулсассӑн вӗсен шухӑшӗсем те ҫавӑн пек ар ҫурине куҫмаҫҫӗ-ши? Унтан э, калас пулать ҫак э, Метел ятлӑ Пушкинӑн сӑввипе тутар поэчӗ хӑй Габдулла Тукай та хӑй вӑхӑтӗнче питӗ кӑсӑкланнӑ. Тен, вӑл та куҫарса пӑхас тенӗ. Унӑн та ҫакна евӗр Михаил Федоровӑн Арҫури евӗр Шурале ятлӑ поэма ҫуралнӑ. Анчах та унӑн поэми юмах евӗр. Кунта тутар каччи вӑрмана кайса кӑнтӑр вӑхӑтӗнче пысӑк пӗренесем касса килет. Ун патне кӑтӑклама тесе пынӑ Шуралене вӑл улталаса ӑна пӳртнесене хӗстерсе вӑрмана хӑварать. Кунта ӗнтӗ тӗп шухӑшӗ ҫыннӑ ҫавӑн пек тӗшмӗшсенчен вӑйлӑрах, маттуртарах, ӑслӑрах тата вӑл вӗсене улталама пултарать иккен. Михаил Федоров поэминче вара чӑвашӑн пурнӑҫӗн пӗлтерӗшӗ пирки шухӑшлани ытларах. Куҫарнӑ тенӗрен, чӑн пӗрремӗш Сироткин куҫарнӑ терӗмӗр ар ҫури поэмӑна вырӑсла. Юлашки куҫарӑвӗсенчен пӗри вӑл питӗ ӑнӑҫлӑ куҫару Анатолий Смолинӑн куҫарӑвӗ. Ҫак кӗнекере унӑн чӑвашла тата вырӑсла варианчӗсем пур. ҫакна палӑртса хӑварасшӑнччӗ. Унтан хронологипе кайсассӑн пин те тӑхӑр ҫыр улттӑмӗш ҫулта Сӗнтӗрвӑрри тӑрӑхӗнче Иван Саламбек ятлӑ ҫыравҫӑ ҫуралнӑ. Шӗнерпуҫ ятлӑ ялта. Вӑл Шупашкарта педтехникумра вӗреннӗ, унтан аспирантура пӗтернӗ. Тӗрлӗ хаҫат-журнал редакцийӗнче ӗҫленӗ. Уйрӑмах Шупашкарта, Чӑваш Республикинче тухса тӑракан хаҫат-журнал редакцийӗнче тата вӗрентӳ сферинче питӗ нумай тӑрӑшнӑ. Пӗр хушӑ наукӑпа типчев институчӗн ертӳҫи те пулса ӗҫленӗ. Пин те тӑхӑр ҫыр хӗрӗх пӗрремӗш ҫулта репрессии самани ӑна та пырса тивет. Вӑл пӗр вӑхӑт Ҫӗпӗрте чукун ҫул хывнӑ ҫӗрте тӑрӑшать. Литература унтан таврӑннӑ хыҫҫӑн вара литература анинче те ир хӑварма пултарнӑ уйрӑмах прозӑпа ӗҫлет вӑл. Унӑн Иштул ятлӑ роман пур, Вилеме ятлӑ драма пур тата питӗ кӑсӑклӑ питӗ хӑйне евӗрлӗ повеҫсем. Каҫӑ мӗншӗн кӗске-ши? Уйӑх хӑпарсан иксӗлми шанчӑк тата пирвайхи юрату повеҫсем пур. Типчев ӗҫӗнче те палӑраҫҫӗ унӑн ӗҫӗсем. Вӑл питӗ Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗпе тата Иван Яковлевич Яковлевӑн ӗҫӗ-хӗлӗпе кӑсӑкланнӑ. Ҫаксене тӗпчесе уйрӑм ятарлӑ тӗпчев ӗҫӗсем те пичетлесе кӑларнӑ. Унтан Сӗнтӗрвӑррин тӑрӑхӗнче ҫуралса ӳснӗ тепӗр автор вӑл Ефимов Георгий Осипович. Вӑл пин тӑхӑрҫӗр вун иккӗмӗш ҫулта Шанар ятлӑ ялта ҫуралса ӳснӗ, ҫуралнӑ. Чӑваш патшалӑх педагогика институтне вӗренсе тухнӑ. Унтан Шкулта та ӗҫленӗ. Каярах вара ҫак Чӑваш патшалӑх педагогика институтне ӗҫлеме таврӑнать. Кафедра пуҫлӑхӗ те пулса ӗҫленӗ. Профессор пулса ӗҫленӗ. Аслӑ Аттелӗх вӑрҫине хутшӑннӑ хӑй вӑхӑтӗнче. Чӑваш литературинче вара ҫак Ефимов Георгий Осипович фантастикӑллӑ хайлавсем ҫырнипе палӑрса юлнӑ. Ҫак фантастика жанрне аталантараканӗсенчен пӗри тесе калама пулать ӑна. Хӑй вӑхӑтӗнче утмӑлмӗш ҫулсенче ача-пӑча валли илемлӗ хайлавсем ҫыравҫӑсем ытларах ҫырччӑр-ха тесе ятарлӑ конкурссем ирттернӗ. Вара Ефимов Георгий Осипович Громов грамоти ятлӑ фантастикӑллӑ хайлав ҫырать. Ҫӗнтерет паллах, вара ҫак ҫӗнтерни ӑна малашне те фантастика жанрӗпе ӗҫлеме хавхалантарнӑ. Кунсӑр пуҫне вӑл Тимӗр тыткӑнран ятлӑ повеҫ ҫырса кӑларать, Ҫутӑ ӗмӗт тата Ҫӗр тӗнӗлӗ ятлӑ кӗнекесем пур унӑн. Чӑваш фантастикине аталантарас енӗпе питӗ тӑрӑшса ӗҫленӗ терӗм. Вӑл ҫак фантастика жанрӗн социаллӑ публицистика тата социаллӑ политикӑлла фантастика тӗсӗсене пуҫласа ҫак тӗсӗсемпе илемлӗ хайлавсем ҫырнӑ пулнӑ. Валентин Александрович Абрамов каланӑ тӑрӑх, чӑн малтан ҫырнӑ фантастикӑллӑ хайлавӗсенче кунта наука материалӗ ытларах. Вӑл хӑйӗн наука ӗҫченӗ пулнине пула ҫак мала тухать пулмалла. Калӑпӑр, Громов грамоти ятлӑ хайлавра каҫарта улшӑннӑ ҫанталӑк ятлӑ хайлавра Веселовский ятлӑ академик пур унӑн пулӑшаканӗ пур ҫамрӑк комсомолец вӗсем ҫӗр планета ҫийӗн тухаҫҫӗ те шар шухӑшласа кӑларса вӗҫекен шар ҫавӑн ҫине ларса унта халиччен пӗлмен газ тупаҫҫӗ вара ҫав газ пулӑшнипе ҫӗр планета ҫинчи ҫанталӑка улӑштарма шухӑшлаҫҫӗ анчах та вӗсен унта темскер кӑлтӑк сиксе тухать те шарӗ пӑсӑлатчӗ пулмалла вара вӗсем хӑйсен ӗҫне вӗҫнех ҫитерейместчӗҫ пулмалла Кайранхи вара фантастикӑлла хайлавсенче хайлавӑн илемлӗх енне тимлӗх уйрӑма тытӑнать. Ҫавӑнпа унӑн хайлавӗсем кӑсӑклӑрах та вулакан чунне ҫывӑхрах та пулса тухаҫҫӗ. Калӑпӑр, вӑл Тимӗр тыткӑнран ятлӑ хайлава чылай пуянлатать. Вара хайлавӗсене ҫырнӑ чухне чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗн пуянлӑхне те усӑ курма тӑрӑшать. Тимӗр тыткӑнран ятлӑ хайлавӗнче унта тӗп шухӑшӗ икӗ чӑваш ҫынни Мускава кайса пӗр конференцине хутшӑнаҫҫӗ техника енӗпе тӗрлӗ вӗҫекен карапсем шухӑшласа кӑларас енӗпе иртекен конференцинче вӗсене вара вӗсен мӗнле калас шухӑшласа кӑларнӑ карапӗ таҫта енче ҫитме пулӑшнине ӑнланса илеҫҫӗ те ют ҫӗршыври лайӑх мар шухӑшлӑ ҫынсем вӗсене вӑрласа каяҫҫӗ. Пуянлатнӑ хыҫҫӑн ҫак хайлав сюжетне Чемен паттӑр пирки калакан халап сюжетне те кӗртнӗ. Вара иккен ҫав карап мӗнлерех пулассине шухӑшласа кӑларма вӗсене ют планетӑри ҫынсем пулӑшаҫҫӗ. Ют планетӑпа ҫыхӑну тытасси вара Чемен паттӑрӑн тӑпри патне кайса Чемен тесе ӑна чӗннӗ хыҫҫӑн ҫак ҫыхӑну йӗркеленет иккен. Ҫавӑн пек хӑйне евӗр халӑх сӑмахлӑхӗн сюжечӗ хайлавӑн мӗнле калас хӑй евӗрлӗхне сюжетне тарлатма пулӑшать. Малалла каяс пулсассӑн Ефимов Георгий Осипович Шанар ятлӑ ялта ҫуралса ӳснӗ терӗмӗр. Ҫак Шанар ятлӑ ялтах тата чӑваш литература пӗлӗвӗнче, чӑваш литературинче питӗ пӗлтерӗшлӗ, питӗ пысӑк йӗр хӑварнӑ тепӗр пултаруллӑ ҫын. Ҫуралса ӳснӗ вӑл Геннадий Яковлевич Хлебников. Хӑйне валли вӑл Шанар ятлӑ псевдоним илнӗ пулнӑ. Вӑл 1900 вӑтӑр иккӗмӗш ҫулта ҫуралнӑ. Хусанти университета вӗренсе пӗтернӗ. Пӗр хушӑ педагогика институтӗнче, таран наукӑпа тӗпчев институтӗнче, вара юлашкинчен Чӑваш патшалӑх университетӗнче чӑваш литература кафедринче ӗҫлесе пурӑннӑ. Кафедра на та ертсе пынӑ вӑл, профессор пулнӑ, кандидат ӗҫне хӳтӗленӗ. Унӑн литература пӗлӗвӗнче чи пӗлтерӗшлӗ ӗҫӗсем вӑл чӑваш роман аталанӑвне тишкернӗ. Тата унсӑр пуҫне Ҫемен Елкерӗн, Петӗр Хусанкайӑн, Митта Ваҫлейӗн, Илпек Микулайӑн, Хветӗр Уярӑн, Куҫма Турханӑн пултарулӑхне тӗплӗн тишкернӗ. Унӑн тишкерӗвӗсем малтанхи тӗпчевҫӗсен ӗҫӗсемпе танлаштарсассӑн вӑл хайлава Унра пур илемлӗх мелӗсене шута илсе тӗпчесси. Унчченхи тӗпчевҫӗсем вара вульгарлӑ социологизм меслетне ытларах усӑ курнӑ. Вара вӗсем ҫак хайлавӑн илемлӗх енӗсене курмасӑрах хӑварнӑ. Вӗсене тӗпре пулмалла тесе шухӑшламан. Ҫавна пула унчченхи тӗпчевҫӗсемпе хирӗҫ тӑрӑва та тӑмалла пулса тухать вӗсен. Паллӑрах ӗҫӗсем Хлебниковӑн Чӑваш романӗ, вутмӑл-улттӑмӗш ҫулта тухнӑ вӑл. Унтан «Современная чувашская литература» пин те тӑхӑрҫӗ ҫитмӗл пӗрремӗш ҫулта пичетленнӗ, «Пултарулӑх тӗшши» ятлӑ кӗнеке пур пин те тӑхӑрҫӗ сакӑн пӗрремӗш ҫулта тухнӑ. Ҫилҫунат ятлӑ литература кружок ӗҫленӗ чӑваш уйрӑмӗнче вӑл вӑхӑтра. Ҫавна ертсе пыраканӗ те пулнӑ вӑл. Вӑл вӗрентнипе вара мӗне калас чӑваш литературинче Вуншар-вуншар ҫыравҫӑ тата сӑвӑҫ тухма пултарнӑ тата вӑл хӑй хыҫҫӑн литература тӗпчевҫисене те питӗ нумайӑн хӑварнӑ. Хронологипе пӑхсассӑн малалла каяс пулсан, тепӗр тӗпчевҫӗ вӑл сӑвӑҫ Орлов Арсений Петрович. Вӑл пин те тӑхӑршер вун саккӑрмӗш ҫулта ҫуралнӑ. Сюньюкова ятлӑ ялта. Аслӑ аттелӗх вӑрҫине хутшӑннӑ. Шел пулин те, вӑл сӑвӑсем чылай ҫыркаланӑ. Хӗр иккӗмӗш ҫулта вилсе кайнине пула, паттӑр вилӗмпе вилнине пула сӑввисем унӑн малтан тӗрлӗ хаҫат-журналта пичетленнӗ пулнӑ. Тӑванӗсем вара кайран утмӑлмӗш ҫулта ҫав сӑвӑсене пӗр ҫӗре пуҫтарса сӑвӑсем ятлӑ кӗнеке пичетлесе кӑлараҫҫӗ. Вот ҫак сӑвӑ кӗнекипе кӑна паллӑ вӑл Орлов Арсен Петрович. Тепӗр паллӑ сӑвӑҫ Сӗнтӗрвӑрри тӑрӑхӗнче ҫуралса ӳснӗ автор Альберт Канаш. Кожанов Альберт Георгиевич. Вӑл 1900 ҫырӑмсаккӑрмӗш ҫулта ҫуралнӑ, Октябрьский салинче сӑвӑҫ пулнӑ терӗмӗр. Унӑн паллӑрах кӗнекисем сӑвӑсем утмӑлмӗш ҫулта ухнӑскер, иккӗмӗш утӑм пинте тӑхӑрҫӗр утмӑлпелле, тепри шӑпчӑксем эп сире итлесе пинте тӑхӑрҫӗр ҫитмӗл саккӑрмӗш ҫулта тухнӑ кӗнеке. Ҫамрӑклӑх пирки, юрату пирки, тӑван тавралӑх пирки питӗ ҫем пек асра юлакан хӑйне евӗрлӗ, илемлӗ сӑвӑсем ҫырнӑ Альберт Канаш. Е бастамаса вырпурта чирлерех пулнӑ, вырӑнпа выртнӑ, апла пулсассӑн та пурнӑҫ йывӑр питӗ кулянать тесе пӗр сӑввинче те пӗр сӑмах та каламаҫҫӗ. Оптимист пулнӑ, ҫавӑн пек хитре илемлӗ сӑвӑсем ҫырма пултарнӑ. Кунтарах килсессӗн вара тепӗр паллӑ та пӗлтерӗшлӗ ҫыравҫӑ вӑл Любовь Васильевна Мартьянова. Пин тӑхӑрҫӑр аллӑмӗш ҫултан Карапаш ялӗнче ҫуралнӑ. Вӑл Чӑваш патшалӑх университетӗнче историпе филологи факультетне пӗтернӗ. Ӑна пӗтерсессӗнех Патӑрьел тӑрӑхӗнче Турхан ялне ӗҫлеме яраҫҫӗ Кайран Тӑван Атӑл ҫулына та чылай хушӑ ӗҫлесе пурӑнать. Халӗ вара тивӗҫлӗ канура тӑван ялӗнче, тӑван килӗнче пурӑнать. Питех тухса ҫӳремест пулмалла, ну, сӑвӑсем ҫырма пӑрахмасть тенине илтнӗ. Шкулта ачасене вӗретнӗ вӑхӑтра питӗ ача тӗнчи ӑна кӑсӑклантарма пуҫланӑ. Вӑл вара ҫак витӗмпе ачасем валли чылай калав ҫырнӑ. Калавӗсем кайран Сенкер ача алӑх ятлӑ калавсен пуххинче пичетленсе тухнӑ. Калӑпӑр кунта йӑлӑмра, качакасем, каҫару, туслӑх, Малькка, пурте пӗриншӗн тата ытти калавсем пичетленсе тухнӑ. Кунта сюжет никӗсӗнче ачасен кулленхи мыскарисем, вӑййисем, тӗп-темӑсем шутӗнче аслисемпе ачасен хутшӑнӑвӗ, нумаях апсанмалла мар тени, кӗҫӗннисене кӳрентермелле мар тени тата ытти те тата ытти те. Чылай калавӗ тата чылай сӑвви Любовь Мартьяновӑн каярах шкул программине кӗнӗ литература вулавӗ, килти вулав йышши кӗнекесенче вӗсене тытса вулама пулать. Сӑвӑсем нерен сӑввисене ҫырма Любовь Мартьянова вӗреннӗ вӑхӑтрах пуҫланӑ. Карян университетра каларӑмӗн те ҫил ҫунат ятлӑ литература кружокӗ пулнӑ, ӑна ертсе пыраканӗ Хафи Геннадий Яковлевич Хлебников тата ун хыҫҫӑн пулнӑ вӗрентекенсем ертсе пынӑ. Ку кружокка вӑл вӑхӑтра вӗреннӗ чылай ҫамрӑк сӑвӑҫ ҫӳренӗ. Вӗсем ӗнтӗ Чӑвашри ҫамрӑк сӑвӑҫсен пултарулӑхӗпе паллашнӑ. Раҫҫейре мӗн пулса иртет литература сывлӑшӗ мӗнлерех, мӗнлерех паллӑ сӑвӑҫсем пур вӗсен пултарулӑхӗпе паллашнӑ, пӗр-пӗрин сӑввисене тытса вуланӑ пуль ҫавӑнпа. Утмӑлмӗш-ҫитмӗлмӗш ҫулсенче вӗреннӗскер Геннадий Айхи сӑввисен пултарулӑхӗн витӗмӗ ҫак ҫилҫунат кружока ҫӳрекенсене те витӗм кӳнӗ пек туйӑнать. Ахальтен мар Любовь Мартьяновӑн калӑпӑр традицилле формӑпа ҫырнӑ сӑвӑсем те чылай. Вӗсем тӑватӑ йӗркеллӗ строфасем е икшер йӗркеллӗ унта. Ҫав Хайхи витӗмӗпе пулас, ирӗклӗ сӑвӑ виҫипе те питӗ активлӑ усӑ курать Любовь Мартьянова. Чӑн пӗрремӗш кӗнеки унӑн Эпӗ чертне вучах ятлӑ. Сакӑр вун иккӗмӗш ҫулта тухнӑ вул. Так, кумара вул. Ладно, ҫакӑнта пурччӗ пулмалла-ха вӑл. Унтан Сенкер ачалӑх пирки каларӑм. Шурӑ юр юрри. Пин те тӑхӑр ҫӗр сакӑр вун улттӑмӗш ҫулта тухнӑ кӗнеке. Унтан йышӑнман сӑмахсем тухнӑ. Тепӗр сӑвӑ пуххи. Тата сӑвӑсем пуххи тенӗрен хальхи вӑхӑтра Мускавра хальхи Раҫҫейре пурӑнакан халӑхсен паянхи прози, поэзи, драматурги тата ача-пӑча литератури, публицистики ятлӑ ярӑмпа кӗнекесем тухрӗҫ. Вот э, нумаях пулмасть паянхи Раҫҫейре пурӑнакан халӑхсен поэзийӗ ятлӑ сборникӗнче Любовь Мартьянован чылай сӑвви пичетленнине пултарчӗ вырӑсла куҫарура. Апла пулсассӑн ӑна пирӗн тӑрӑхра кӑна мар, пӗтӗм Раҫҫейӗпе пӗлеҫҫӗ тата унӑн сӑввисене тытса вулама пултараҫҫӗ. Тата тепӗр хӑйне евӗрлӗх каласа хӑварас килет. Любовь Мартьяновӑн сӑввисене чылай композитор юрра та хывнӑ. Чечек акрӑмта ятлӑ юрӑна пурте астӑваҫҫӗ пуль тата ыттисем те. Кӗвӗлӗхтене апла пулсассӑн Мартьяновӑн сӑввисенче тӗп вырӑн йышӑнать. Сӑвӑсем пирки калас пулсассӑн Мартьянова сӑввинче хӗрарӑм тӗнчи тепре. Унӑн савӑнӑҫӗ, кулянӑвӗ, мӗн шухӑшлани мӗне пуҫне ыраттарни тата ытти те вӗсем питӗ лирикӑллӑ сӑвӑсем, тарӑн шухӑшлӑ, интимлӑ лирика тӗсне тӗсӗ тесе калама пулать вӗсене. Ирӗклӗ Юрий Семеновичсем эдер хӑйӗн пӗр тӗпчев ӗҫӗнче ҫапла ҫырнӑ пурччӗ ҫавӑ-ҫавӑ сӑвӑҫ тата ҫав шутрах Любовь Мартьянова тухӑҫ поэзин тӗслӗхӗсемпе питӗ активлӑ усӑ курать ҫав тухӑҫ поэзин витӗмӗ унӑн пултарулӑхӗнче те пур тесе каланине вуланӑччӗ Шурӑ юр юрри ятлӑ кӗнеке алайӗнче пурта. Ҫак кӗнеке рисовӑсене темиҫе те вуланӑччӗ. Пӗрре ларса вуласассӑн унта хӗрарӑмӑн телей савӑнӑҫӗ пирки ҫырнӑран сӑвӑсем питӗ юрату пирки ҫырнӑ та чуна ҫывӑх пек туйӑннӑччӗ. Тепре ларса вуласассӑн мӗнле ку юрату пирки кӑна ҫырать айванкка сӑвӑсем ҫырнӑ тесе тарӑхнӑччӗ те Тепре ларса вуласан вара шӑп та лӑп ҫав тухӑҫ япали чӑнах та пур иккенне курма пултарнӑччӗ. Апла мӗне калас настроенине кура, кӑмӑл улнине кура унӑн сӑввисене тӗрлӗ вӑхӑтра тӗрлӗрен йышӑнма, тӗрлӗрен ӑнланма та пулать иккен. Тухӑҫ витӗмӗ тенӗрен ку ҫак япаласене усӑ курасси ытларах ҫав ирӗклӗ формӑпа ҫырнӑ сӑвӑсенче палӑрать. Манӑн шутпа, тата ҫак япаласем палӑрасси калӑпӑр ҫут ҫанталӑкпа этем пӗрлӗхӗ пирки, хире-хирӗҫле япаласен пӗрлӗхӗ пирки ҫырасси вӑл тухӑҫ витӗмӗпе кӑсӑкланнинчен кӑна мар, пурнӑҫа халӗ ҫавӑн пек ҫавӑнтан та килет пулӗ тесе калама пулать пулӗ. Вот. Анчах та унта темскер тухӑҫран килниех пур пек туйӑнать. Мӗншӗн тесессӗн тури чӑвашсем вӗсем Ҫав Атӑлҫи Пӑлхар патшалӑхӗ арканнӑ хыҫҫӑн маларах ытти чӑвашсенчен куҫса килнӗ ҫавӑнпа тухӑҫ менталитетне ытларах сыхласа хӑварнӑ пек туйӑнать. Калӑпӑр, ҫав хире-хирӗҫле пулӑмсен пӗрлӗхи пирки питӗ интереслӗ, питӗ хӑйне евӗрлӗ вӑл. Ҫак шурӑ юр юрри кӗнекери пӗр сӑвӑра ҫырса кӑтартнӑ. Шур кӑлканлӑ улӑхра пур хӑва. Шур кӑлканлӑ улӑхра шур те-ха, епле чупать пӑх-ха э, а яра, хӑва хулли халлӗхе ҫук асра. Кунта ӗнтӗ сӑпай икӗ сыпӑка пайлама пулать. Премӗшӗнче унта телейлӗ савӑнӑҫлӑ савантсем пӗр хуйӑхсӑр тиха чупса ҫӳрет улӑх тӑрӑх. Ҫавӑнтах вӑл ӗнтӗ ыражанни ҫӑмӑллӑх, ҫамрӑклӑх тейӗпӗр. Хӑви ҫемҫе ешӗл, вӑл ӗнтӗ хӑй хӑҫан та пулсан ҫак тихана хӗне-хӗне пӗр-пӗр йывӑриш тутарап тесе вӑл та шухӑшламасть пуль. Иккӗмӗш сыпӑкра вара пуласлӑх йывӑр, асаплӑ, тертлӗ пулма пултарассине асӑрхаттарса калани. Вот тиха кайран ҫитӗнсе ҫитсессӗн йывӑр япаласем турттарма пултарассине ӑна хӗне-хӗне ҫавӑн пек ӗҫлеттересси пирки шухӑшламасть тихаллилӗхе. Вот ҫав ырри те пулать, начарать те пулать ҫав пулӑмсене пулса иртнишӗн кулянмалла пӑшӑрханмалла мар тесе каласшӑн Мартьянова тепӗр сӑвӑра «Авӑтач куккук» ятлӑ сӑвӑра мӗн пуласси пур пур пӗрех пулать тесе пӗтӗмлетет вӑл унта апла пулсассӑн ҫав ыррине те начаррине те тивӗҫлипе йышӑнмалла пӑшӑрханнипе ним те улшӑнмасть тесе каласшӑн. тата тухӑҫ философийӗнче ҫавӑн пек интереслӗ пулӑм пур пур япалана ҫук япалапа танлаштарасси вӗсен пӗрлӗхне курасси Атнер Петрович Хусанкай ҫак хӑйне евӗрлӗ философие пӗр монах каласа ӑнлантарнипе ҫырса кӑтартать. Иккен хаос ҫуклӑха хире-хирӗҫ тӑрать темелле пӗри теприне куҫать. Вара ҫав мӑнах каланӑ тӑрӑххӑн икӗ алӑпа шав тума пулать, пӗр алӑпа ним те тӑваймастӑн. Вот ҫакӑн йышши сӑввӑсем пурта та ҫук япала. Сен пӗрлӗхӗ пирки ҫырса кӑтартни Любовь Мартьянова поэзинче те пур. Тулса ҫитнӗ панулми пат ӳкет, ҫӗр чӗтренин, ҫӗр кисренин илтӗнет. Чӗрӗ ҫамрӑк туратшӑн улми татах пулӗ-ха? Ҫӗрте выртан улмашӑн тепӗр турат пулӗ-ха? Кунта ӗнтӗ малтан панулми йывӑҫҫинче ҫакӑнса тӑрать. Вӑл пур япала тейӗпӗр кайран. Вӑл ӳкет те сасӑ кӑна тӑрса юлать. Ҫак ҫук палми вырӑнне турат ҫинче килес ҫул тата палми ҫитӗне, ҫак палмишӗн вара тепӗр турат пурнӑҫ малла тӑсасси пулмасан та пултарать. Енчен те ҫын пек шухӑшласа кӗрсе кайсассӑн унӑн вӑрри ҫӗре ӳкет те тепӗр йывӑҫ шӑтса тухать теме пулать, анчах та вӑл палми пулма пӑрахать улма ӗнтӗ. Вот кунта пӗри пулмасан тепри пулмӗччӗ тени ҫав пур япала тата ҫук япаласен пулӑмсен пӗрлӗхӗ ҫак сӑвӑра ӳкерӗннӗ тесе калас килет. Мартьянова сӑввисене форма тӗлӗшӗнчен те чӑваш литература тӗпчевӗнче тишкерекенсем пулнӑ. Унӑн илемлӗх тӗнчине те Вера Витальевна Никифорова Надежда Геннадьевна Ильина тишкернӗ. Чи пӗрремӗш типчекенӗ тата тивӗҫлӗ хак параканӗ Атнер Петрович Хусанкай «Поиск слова» ятлӑ кӗнекере ҫырса кӑтартнӑ.